האט איינער נאכגעזאגט א מורדיגער אבער ווי אויך אין יארעס דעווייז האט איין געמיינט נאכגעזאגט אז די די יארעס דעווייז ברענגט ער האט געזען געלערנט גמרא אין מסכת תענית דף כז ה גמרא פון צייטן פון חנינא בן דוסא אז אז ער געווען א גרויסער בלוטיגער מאן און און די ווייב האט אים געפרעגט וואס וועט זיין ווען ער וועט שוין האבן אביסל אביסל רחבות אביסל אביסל פרנסה אביסל אביסל האט ער געזאגט, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן, בכן און דאס איז געווען די גרויסע פוהלע שיעור בימיו, געבעטן דעם אייבערשטן, ס'איז אראפגעקומען א, ס'איז אראפגעקומען א פיסל פון גאלד, א גאלדענע פיסל איז אראפגעקומען פון הימל, געגעבן, און שוין האט ער געהאט פרנסה פון רייכע און שפע גאלד. שפעטער האט זי גע'חלומ'ט ווי זי איז אויף יענע וועלט, אלע אירע חברטע זיצן מיט א גאלדענע טיש מיט דריי גאלדענע פיס, און זי האט נאר א טיש פון צוויי גאלדענע פיס, האט זי פארשטאנען דעם מנהל'ס יענע חלום, אז די פיס וואס זי האט אראפגענומען אויף די וועלט האט זי אראפגענומען פון יענע וועלט, זיך מחשבן פון אלעמאל, וואס זי געזאגט האט מיר געמאכט, דארף נישט גארנישט, די וועלט איז זיבעציג יאר, דאס לויפט דורך אין פופצן מינוט.

און יעדער האט געצאלט א ביל פאר פארן חברה קדישא, און און און און מען דארף נישט מורא האבן ווייל א איד א איד לעבט מיט אמונה א איד לעבט אז די וועלט איז נאר א העל און עיקר איז די נשמה, און און און און און ווייסט איר דאך אז די נשמה לעבט ווייטער, דעם גוף איז דער גוף איז א רעקל מען לייגט אוועק די תחיסה מייסטנס א מלבוש, די נשמה לעבט ווייטער, די מענטש איז דאך די נשמה און מענטש נישט די גוף. טא זי האט זיך געזאגט אז מענטש לעבט נאר הונדערט צוואַנציק יאר, זאגט זי זי וויל נישט וויל נישט אוועק געבן די נצחיות נייצח נצחים, פאר פאר פאר עולם האט איך שוין נאכגעזאגט כמה פעמים הונדערטע מאל שוין נאכגעזאגט זייט איך חפץ חיים צדיקים און מען קען זיך נישט פארשטעלן צו אזא נייטיקע נצחון קען מען זאגן נאכאמאל צו מען דארף זיין חזר איינקריצן נייטיקע נצחון קען נישט אויס חנק נישט גייט מען זאגן בל יאמרו ס'איז א זאל זאגן עס א גאנץ יאר. אבער אין סאטמאר זאגט מען עס נאר די אומדרומים טובים די נוסח בתי קודש מיט זויער דורן הגדול כ'נייט זיך אנטוישן כדי שאול שכן הקדוש האט דאך אויס חיים געזאגט ווייל וואס זאגט וועלן קרוב זיין אל השכל קרוב זיין אל השכל מיט א משל וואס צו כאפן וואס מיינט נצחיות שוין געזאגט הונדערט מאל זיי נעמען א ברוינפן גלעזל אנפילן מיט ווייץ וויפיל פיט אריין דארט צוואנציג ווייצלעך זיך אליינס זיין פאר א זויערע קדוש אפילו להבדיל קיין חילוק. צוואַנציק דרייסטקייט. טענה'ן על השכל, קעווען על השכל מיט א משל וואס צו כאפן וואס מיינט נצחיות. שוין געזאגט הונדערט מאל, זיי נעמען א ברוינפן גלעזל אנפילן מיט ווייץ, וויפיל פיט אריין דא? צוואַנציק ווייצלעך? גערשטן לאמיר זאגן בארלי, נישט קיין חילוק, צוואַנציק דרייסיג ווייצלעך ווייס נישט פונקטליך. א פייגל זאל קומען איינמאל אין פופציג יאר און אויפעסן איין ווייצל, ווי לאנג גייט דויערן עס זאל זיך אויסנאדיגן? הונדערטער יארן. טויזנט יאר, ווייסט? צוויי טויזנט יאר. נעמען א גרויסע קאפ, א סעווען אונס קאפ, און אנפילן מיט ווייצלעך, מיט בארלי, אדער מיט און א ווייצל, א פייגל קען מען איינמאל אין פופציג יאר אויסלייזן, אויפעסן איין ווייצל. עס וועט דויערן טויזנטער יארן, צענדליגער טויזנטער יארן, די וועלט שטייט נישט אזוי לאנג, הונדערט טויזנט יאר. לאמיר נעמען א טעפל און אנפילן מיט ווייצלעך, די פייגל קען נעמען, מ'זעט שוין, א מיליאנען יארן.

זיי זאגן די קינדער שיליען, טוט אזוי ווייטער, נעם א גאנצע שטוב פול לצמד ווייץ. נו זיי גייען ווייטער, נעם א גאנצע בילדינג פול לצמד ווייץ, זיי גייען נעם א גאנצע גאס, זיי גייען נעם א גאנצע שטאט געגנט, א גאנצע שטאט, א גאנצע סטעיט, א גאנצע לאנד. ביז מען קען זיך אויסמשל'ן און דערין אזוי קען מען רעדן שעות ארוכות, די גאנצע וועלט אנגעפולט מיט ווייץ. א פייגל קומט איינמאל אין פיר ביזן הימל, א פייגל קומט איינמאל אין פופציג יאר און עסט אויף איין ווייץ, ווילאנג גייט דויערן ס'זאל זיך אויסליידיגן? ס'איז נישט דא די נומבערס אין קיין שום קאמפיוטער פון טריליאנען מאל טריליאנען טריליאנען טריליאנען טריליאנען יארן. ס'איז אבער נישט קיין נצחיות איך האב עס חייב צו גיין. ס'איז נישט ס'איז נישט נצח. ס'איז געהאט א נומבער. ערגעץ איז דא ערגעץ איז דא א נומבער. עס נעמען א מגילה און אנפילן א נומבער מיט א א מגילה ס'איז גרויס ווי א מייל און עס אנפילן די זיך אנפילן די נומבערס און דעמאלטס גייט זיך עס ענדיגן. אבער נצחיות גייט זיך קיינמאל נישט ענדיגן. אונז זעמיר נישט. ס'איז חלק הוויה עמא שטייט אין פסוק חלק השם עמא. אידישע קינדער האבן א חלק פון אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז אויך אוהב ווי א אידישע קינדער גרייט גוט שבת צו צאל חייב ווי א איד לערנט תורה, האט שייכות מיטן אייבערשטן יעדע זאך איז אין נצח נצחים כל אידך הוא מעין ענידך, ציט זיך און מאכט א חשבון, איין שש וחנינא בן דוד'ס רבי חנינא בן דוד'ס רעבעצן איך גיי אוועק האט געבעטן איר מאן געב עס צוריק האט ער געבעטן באקומען א האנט פון הימל כביכול עס צוריקגענומען האט ער געמאלדעט צווייטע נעכט נאך גערעדט אבער די ערשטע יעדער ווייסט די מעשה אז מ'זאל צוריק גיין פון הימל, פרעגט ער א קשיא צו די טענות וואס מנחם משה בן משה ברענגט אראפ אלס פשט אין די גמרא, ברענגט ער אראפ מנחם משה בן משה די ארט און ווייז, אז רבי יונה פון די הייליגע רבי יונה פון אפשיר פרעגט וואס וויל די גמרא פארציילן ווי דען געווען אין די דורות איז רעביסן האט דען נישט געוואוסט אז די עיקר איז יענע וועלט, ס'לוינט זיך נישט די וועלט איז הבל הבלים, וואס צו אזוי וויכטיג איז דאך געלט, הגם ער קען צו וויסן געלט רייכערט אבער אזוי פרעגט די רבי יונה. אז אז וואס איז די די די געוואר געווארן יעצט וואס איז נאר געוויזן פון הימל אים און וואס איז שוין השם וואס איז שוין לוקח וואס איז דאס נעז רייבסט ער אים צוריק זאגט ער אזא פשט די אלע צומאש זי האט געוואלט טיילן צדוק זי געדארפט געלט זי געדארפט לוקסוס זי געדארפט שיינע הייז אז זי געוואלט האבן געלט און פארפאסט מיר א מורא'דיגע מצוה דו אידן נצרכים מאכן חתונה אידן נצרכים אמאליגע צייטן יא אידן נצרכים שיין קיין לחם לאכול